ngataurei eh, imi makashanda nemaartist akawanda nemamanagers akawanda eh, chimbonitsanangurirai kuti maartist emuzimbabwe anounderstanda chinhu chinonzi management eh? ah,
tinongodzokera patanchitaura pepe kuti how you protect your brand differs nekuti uri kuziva here zvauda here zvauda kuita but majority yavo haa hapana chozikanwa hapana plus majority yacho haasi mamanagers mabooking agents aya kuda kunzi plus mudzi yoti 200 tsama ya 200 yaramba kuti aore saka pane mari 150 achingonopuwa 150 yacho but hayo adhiriro haritengesi ngatisiyanei naro avasi ah, ah, ah, mamanagers

bcause eh, iye haatonzwisisa kuti kana ndiri kuda manager manager afa kupusha brand to a certain level but pakauyawo sponsor afa anga achibatsira manager achinzwa ana manager da padiwa chakati chakati toda kudai toda kudai toda kudai but sponsor yoyou'd find kuti ndiye apedzera futi amanager wozona promote ayo futi ka ndiyapedzera futi asponsor akutanga kufonera ha ah, mdhara ndipewo kana 20 ha ma 1 but hapana business saka hazviko zvinhu izvozvo
so technically do you say kuti kune mamanagers kune mangoma uh, ah,
yes variko but a few variko but a few andoziva kuti basa rangu ini ndinofanira kudai nokudai ndinofanira kuprotecta brand ndinofanira kupusha brand ndinofanira kunge ndichimaka shuwa kuti zvedu zviri haa vashoma vangu vanotadza kusvika 20 vanhu out of maartist ese emuzimbabwe vekuzimdanso vanhu i doubt kuti vanosvika 20 havatosviki ten chacho yakwana so imagine ndiwo industry yacho yatotara ine vanhu vanotoimba vanopfuura vana 200 but mamaneja ari kunzi mira yapa havasviti kuti havasvike ten saka wangoisa vari kuitira hapana amfesi wangu amdara pachedu mdara pachedu hmm. sando mamirira zvakaitawo ekuti we are going nowhere slowly slowly hatina kwatiri kuendeta
let's compare and contrast kuti eh, not long ago kwanga kune a system yanga iriko eh, yemarecord companies Do you think the new crop of vanhu vari kurana mastudios ava vanounderstanda kuti zvinofambiswa sei in terms of artist protection artist management and artist welfare taking care of maartist welfare
ah, ona zvekuitika the moment that you start doing the same thing changa chichiitwa nemumwe munhu wobva wataiwa uyu ngaasaramba achichiita ichi tauda kuchiita isusu une zvimwe zvinhu zvauri kutotiza ikoko zvafanira kuti uri kubva mumba uchinotanga kuloja watotiza maybe kunzi ha mumba mangu unopinda nasix mm. eh, nasix munhu wese gate ndavhara panapa panodyiwa ka one saka iwe unoona kunge uri kubatirirwa and then you, you move away but aiwa ikandotanga ikatizvivhurire studio yedu mavhuro studio yenyu makutanga kuita zvamuri kuitawo ikoko kune vamwe futi vachabhoikwa navo futi nezvamuri kuita vanobva futi papo vanovhurawo futi yavo saka ingori nyaya yongotiza marules and regulations yavo kutova ini pana pandirekode munhu asina kuregista nezimura but ah oh uye haarekode orit ini ndorekode asina kuregista nezimura huyai kunoku uyo but oh, uyo ari kurekode asina kuregistwa ora ini ndorekoda but mavhidhio ndoda kuitira futi uyai kunoko saka vanhu vanongoramba isikire kutora namakastoma nekutiza tumitemo temo twakawanda tate ya to a certain extent usingade zvezvi pamamusicians pamamusicians nemaartist arimo muzimdanso ukavabvunza kuti vangani vakari registered Haa ukanwa vanhu vaya vasvika 100 mm. haa togona tombonotanga kurima 100 one bhazi rakazara rine mastanding passengers mm. haa vakwani vanewa
ya and vane hobho manje rogona kutonzi rine maempty seat vamwe vari panze eh, vamwe vari panze rotoita mwiri nemaempty seats because haa ah, vanhu vacho havazvinzwisisa havazvinzwisisa haudzisise kana kuti havana ruzivo
kushaya ruzivo rwacho ndokusatonzwisisa because uchida kuwana ruzivo unobvunza Boys, apa panofambiswa sei? Apa ndofakaita sei apa? Apa ndoita sei? Kuti tidai tiite mari apa toita sei? Wo explain rowanzwisisa. Bablies vabana apa vanotouya kuzoimba ka. Munhu anenge atota decision yake kuti inini I think ndine chipo chandinacho. Otouya The moment yautongoti I think eh. zvadodhakwa. Yeah. I think ndine chipo. Eh. Ayo hazvatodhakwa. usafungidzire kufunga tomboti ati orit ati ndine chipo chandinacho hmm. regai ndiende chi kuchusport iweyo ndione chipo eh. watochiona kuti unacho ndaudzwa vo ndatomboimbirawo vanhu padn wanorotu ndaroera kafreestyle german mukangoziva kuti kana muspecial class eh. mune mina class monitor eh, nemaprofect

Kuroku ane hoyo. Saka iwe osafunge kuti iwo kana uchigona umareni kwako waugonera munhu wese. Nazvisirizvo. Hazvisi.
But unenge watoudzwa kuti wakapenga. Wakapenga kudaro wotoenda kustudio kuti ndine ndinorowa mangoma mudhara. Kutononzi rowa fit freestyle. Ah, rekota. Eh, ndopai paunozoramba kana inonzi constructive criticism. Yeah. unobva wasvika mustudio vati ah mdara ndabva kuchitungwiza ndakapenga mari yangu wangu ndini ndiri kuimba vanzi ah wangu voice rako harisi rekuimba here eh, vanzi voice rako harisi rekuimba wadi wambozama kana kudedzera makombi nevoice iro but kanoda kuimba chinja voice ha vanomaka vaketa but ukuedza kubatsirwa but iwe because wakaudzwa maraini kwakonzi wakapenga unopengera nyika yese Unombogatiwo kana uchitungidzwa uchinzi ndiwo wakapenga kumbare kune ariko highfields kune ariko mabvuku tafara ruo budiriro kune kwese kune ari kunzi ndiye akapenga ikoko eh. mm. saka imajini mazosangana maamira apa maa 20 haungona kungodzokerera izobva unonzwa kuti hamusapoti muchindisimbisa zvinhu zvakadhakwa handina kupenga ini ndikuno vanhu vakapenga ndakavaona saka etimes tanga wa pawasvika dzidza pawasvika waudzwa kuti wakapenga but pawasvika pese tasi zvipe mukana wekuteerera nekudzidza dzaa mdara voice renyu riri bo but dai machinja pakati nepakati nepakati kuti aho e eh, awarati bo woenda paunzi amudhara ah, vhesi renyu rakapenga but ah, dai magadzirisa zvakati zvakati zvakati at the end of the day uri kuona vanhu vaya vari kudza havasi kukuvenga but vada kuti uite se uende kumberi but iwe wangoti hai inini kumarani kwangu wakatondiudza inini kuti ndakapenga saka mimi mese zvamutoara hazvina musoro